Укалы фәрештә. Кияү сайлый-сайлый карт кыз булып каласың бит инде, балакай. Яшьтәшләрең дүрт-биш бала үстерә инде, утызга җитеп киләсең. Утызга түгел, егерме тугызга гына әле. Адин чурт инде, безнең заманда егермедән узганны карт кыз дип күзен дә ачырмыйлар иде. Хәеркәй, малае кодалады, бармадың. Әнә, Ташбулат салып керде. Сәмигулла яучы җибәрдек, Кире бордым, тагын синең арттан килгән, миңа кереп ялынды. Өрмәгән урындыкка утыртмас идем, алтын, көмешкә күмәр идем, дип тупсама ятып ялварды мескен. Мал дисәң, малы бар, ир дисәң, ир дияр җире бар, урамга чыксам, корт-коры күземне дә ачырмый. Нишләп тә нишләп? Миләүшәң тормышка чыкмый, диләр. Кичә-кичен малай-шалайлар тәрәзә каршыннан Что такой безобразый, кияү чыкмый кызларга, кибетләргә тәпән кайткан карт кызларны тозларга, дип җырлап уздылар. Миләүшә көләргә тотынды. Көләй дә көл, елыйсы урында авыз күтәреп көлеп утыра тагын мәнсез. Әллә нигә кыргый булып үсте шул инде ул безнең Миләүшә. Башка кызлар малай-шагыйлар белән шаярганда ул парта арасында утырыр иде. Берәр шалапуты килеп кагылса, эт белән сугышучы мәче сыман тешләре, тырнаклары белән каршы торыр иде. Үсеп уйга җиткәч тә, дус кызлары егетләр белән йөри башладылар. Кичке уеннардан соң капка төпләрендә сөйләшеп утыралар, болыннарга чыгалар. Егетләр Миләүшә артыннан да килеп карадылар. Әллә ничек шунда сөйләшергә сүз таба алмагач, кире китә тордылар. Үзләре булдыра алмагач, аны кунак егетенә тотып бирделәр. Кунак егете кулыннан да тоттырмый, биленә дә кагылдырмый, Указы коелыр дип курка торгандыр Миләүшә фәрештәгезнең, дип әйткән, ди. Менә шул Алла каргаган көннән Миләүшәгә Укалы фәрештә кушаматы тагылып калды. Ах иттеләр, ваһ иттеләр авыл егетләре, әмма Миләүшәнең серенә төшенә алмадылар. Күбесе өйләнешеп бетте, кызлар да башлы-күзле булдылар, тик Миләүшә генә бер үзе утырып калды. Бер заман авылга читтә йөреп шомарган Сәмигулла кайтып төште. Сәмигулланың элек тә Миләүшәне озатканы бар иде. Шул ук кичне ул Миләүшәне озата барды. Озата барыр дип инде Миләүшә янәшәсеннән атлаган булды инде, шунда укыган чакларны искә төшерделәр, аннан соң Миләүшә кереп китте. Әгәр шул укалы фәрештәгезне үземә каратмасам, исемем Сәмигъ булмасын, дип, егетләр алдында күкрәк сугып ант иткән, ди Сәмигулла. Хром итекләр, матрос тельняшкасы киеп, бер икейөзне кагып, авызга беломор кагып, ул көн саен Миләүшәләр капка төбенә килә. Урта Азиядә күргән әллә нинди кызык хәлләре турында, армиядә ничек итеп старшинаны төп башына утыртуларын, бер әрмән белән бәхәсләшеп, унсигез шешә сыра эчеп бетерүләрен сөйләсә дә, Миләүшә күңеленә үтеп керә алмыйча аптырады Сәмигулла. Инде тел белән булдыра алмагач, көч белән җиңмәкче булды ул Миләүшәне. Рөхсәт ни сорап тормыйча, кызны кочаклап алды. Үбәргә дә үбәргә дип үрлү булды. Ялт берне-бер мин сиңа әйтим, Сәмигулла баһадирның яңагыннан ут көлтәсе чыгып очты. Үткен телле адәмнәргә бу хәл шул ук кичне барып ирешә. Дежур торам малай каланчада ни күзләрем белән күрим, Миләүшәләр тирәсендә гөлт итеп ялкын кабынды. Мин җәһәт кенә шул ялкын чыккан җиргә барып җитсәм, Сәмигулла яңагыннан чыккан ялкын булган икән. Сәмигулла шул кичне кызга ачу итеп, Миләүшә ни кыз, Ни ир-зат икән дип, сүз ычкындырган, ди. Шуннан берничә егет Миләүшәнең су коенганын сагалап торырга булганнар, ди. Мондый гайбәтләргә Миләүшәнең бер дә исе китми. Тәрәзә каршыннан җырлап узучыларга да ачуланмый, аның үз уйлары, үз хыялы бар. Көтмәгәндә мәхәббәт килде Миләүшәгә. Район смотрына баргач, сыер савучылар биюе икенче урынны алды. Биюдә катнашучыларга укучылар чәчәкләр бәйләмен бүләк иттеләр. Кызганычка каршы, бер кызга чәчәк җитмәде. Миләүшәгә. Янәшәдә генә егетләр, авызларын ерып, бер кочак чәчәк күтәреп басып торалар, Миләүшәгә бирү турында уйлап та карамыйлар. Шул чак сәхнәнең теге башында басып торучы Заһит тыйнак кына атлап килде дә үзенә бүләк ителгән чәчәк бәйләмен Миләүшәгә тоттырды. Тамашачылар гөрләтеп кул чабарга тотындылар. Заһит кире китмәде, Миләүшә янәшәсендә калды. Менә сиңа, Заһит! Зал тулы кеше булмаса, кочаклап үбәр идем мин сине, дип уйлап куйды Миләүшә. Концерттан соң колхоз артистлары машинага менеп утырдылар. Машина кузгалды. Әллә юри, әллә кызны җылытасы килеп, Заһит Миләүшәне кочаклады. Ничәмә еллар тоткынлыкта тилмереп яткан мәхәббәт хисләре ургып-ургып тышка бәреп чыкты. Суыктан түгел Миләүшә, гыйшык вулканының куәтле ургуыннан калтырый иде. Заһитның да хәлләре бик мөшкел, күрәсең, ул еш-еш сулый һәм ни әйтергә сүз таба алмагач, юагына дип куйган була. Шулчак машина борылмадай янтаеп китте. Кыз белән егет иреннәре арасындагы бушлык юкка чыкты. Миләүшә, диде Заһит, Әү, дип пышылдады кыз. Син су коенганда, таллык артында мин дә бар идем. Без синең ипләп кенә йөзүеңне икенче як ярлап карап тордык. Син кайтып киткәч тә, бер генә егет тә көлмәде, синең турында берсе дә яман сүз әйтмәде. Без синең матурлыгыңа сокланып утырдык. Чәчәгең өчен рәхмәт, Заһит. Мин аны өйгә кайткач чүлмәктәге суга утыртып куярмын, яме. Машина селкетмәсә дә, иреннәр, Таң кушылды, яңгыр, тагын да ныграк коярга тотынды.